Ya selamat bertemu baru ngagai semua subscriber YouTube channel Panggau Libau. Nama berita kita wai? Bisi manah, bisi gerai, bisi nyamai. Begulai baru kita enggau aku admin channel Panggau Libau nya Bujang Pegari. Jadi dia tu aku mai kitai ninga ke siti Bekaul enggau mimpi orang ke raja berani ti dikumbai tauka ti bensumarka Lang Inang. Nyadi orang kampung mimpi tu tadi nya benama Kedu. Au. A nyadi Kedu ke bensumar Lang Inang nya tuai Dayak Iban di menua Batang Sekerang ke ulu bebunuh ngelaban perintah ari taun lapan belas tujuh puluh semilan Ngagai taun lapan belas lapan puluh satu di Nanga Benu enggau di Bukit Setulak, Ulu Entabai Julau. Ni. Ni kita orang Julau ai. Kala ninga menua nya kita ai. Ai sereta udah mis pengachau ke digaga bala sida lang indah enggau nembiak iya deh. Dia orang di menua Skrang lalu diau bebaik nadai nama-nama datai nyentuk ke sehari tu. Nyadi lang indang tu. Tau Serang, lalu apin iya empu angkat ngelaban perintah Raja Sarawak. Iya sigi suah bendar nulung perintah ngaluska menua ari ke dikachau bala munsuh nya tadi. Baka nguluka bala iya betempuh enggau bala aji di Serungai Langit din. Nyadi, kedu tu mega bisi mimpi sebedau iya tau matak Serang suba. Lalu, mimpi iya baka tu weh menyadi semua. Iya jangka-jangka aku kita ke tuai tentu udah mayuh nemu tu neh pasal kedu ke bensuma lang indang tu neh. Tang nang ngawa aku mansutka jerita tu baru awak ke bisi di dinga bala nembiak dudi hari ila nya. Aa nya meh lebuh. Iya ke berumah di Nanga Bunu sekali iya ngulu ke bala nembiak iya nurun beban nya beban perau pengayau ba pah Bukit Ensanggang. Entara Ulu Tebat enggau Ulu Buai pait batang padih. Enda jauh ari rumah sida iya nya ba Nanga Bunu dia nya. Sereta kayu udah tembu rebah ditebang dia iya tak pan berasai bendar lelak wai. Nya alai iya lalu ngali kediri ba baruh dan kayu ke udah ditebang ngenya tadi. Lalu ngenat jerimpu dia menya tadi laban udah bekau ke lelak nebang kayu nya deh. Lebuh ika gali dia iya enda berasai tak lalu lanjur tindu nyi ku jaku ka gali ngelelak kediri tadi. Aaa nama deh sekumbang ke tinduk nya tadi dia sepi iya, iya tak lalu malik engkadah ke atas gin lalu tepeda ke rumah orang ba atas dan kayu ke alai ke gali nya tadi. Dia iya meda bisi indu siku aye nyenguk ngagai iya ke gali ari mua penyawan nya dia. Ngerara iya enda ngasuh iya agi nebang kayu sebelih alai ngelingi nya dia enggai ke nyau ambis ninggang pisang enggau tebu ke ditanam sida bala indu nya tadi. Au ninga munyi nya kedu lalu nyaut madah kediri enda nemu bisi rumah orang ba alai iya ke nebang nya dia. Ninga jaku indu ne tadi dia kedu lalu nanya ke sapa bagi orang ke bempu rumah alai indu nya. Nyadi indu nya tadi lalu madah ke iya, iya nya rumah orang menua Gelong Batu Nakong ngelentik Punggong. Pia ko indu nya tadi. Udah nya tadi indu nya pen lalu madah ngan iya, niki meh nuan kedu bisi tutong ditu. Ko indu nya. Ketu ninga indu nya ngelalu ke niki iya pen nyung ngasai ke rempu niki ke rumah orang kia deh. Lebuh ke bejalai enda ri nyau datai betengah ruai panjai nya iya pan lalu dasuh tutung duduk. Ketu lalu nuduk kediri ba ruai tutung dia. Oh nama deh udah makedup entari duduk dia tutung lalu bejaku. Nyadi ketu ku tu punggal badu agi nuan betebang ke utai ngelingi rumah kami tu enggai ke utai tanam kami nyau ami rusak kena tinggang kayu ke rebah laban nuan deh. Enti nuan agi bisi utai deka ditebang dia ila nuan enda tau enda madah ngagai kami dulu minta pemendar. Pia ku Tutung wai madah ngagai Kedu. Kedu lalu ninga nya tadi laban ke pengawa salah iya lalu berumban minta ampun madah kediri saru laban enda nemu dia tadi bisi rumah sida Tutung orang menua Panggau Gelong din. Lalu iya ke nebang kayu entadi pan laban ke beban kena ngaga perau pengayau ke iya empu pia ku iya tadi au. Tutung pan lalu nangkan ke iya ngena jaku baru. Nyadi unggal ke agi tu ila ke dau enti sema nuan agi bisi pengawa bukai deka dikereja nuan enda tau enda ngangau kami enti nuan madah kami kami sigi datai bisi nulung bantu nuan nulung mandung meda nuan nulung enggau nuan ngereja semua pengawa ke dipengawa kereja nuan kati ko jalai aku madah kita deh pia ko ke dau. Iih, nadai nya belema endar deh. Taja bunuh ke nuan manok lalu nambah ke nya lalu digaga ke nuan piring. Udah nya dibiau ke nuan piring tadi sereta lalu ngangau ke bala kami ari Gelong tu. Nya baru kami bisi datai mantu nuan. Pia ku Tutong nyaut tanya ke Dong tadi baka ni deka ngangau sida iya lebuh ke beguna ke sida iya deh. Tutong lalu madah ke Dong udah bekau nya ila Kedu deka tau matak serang laban iya udah kala niki ngagai rumah panjai orang di menua Gelong din. Enti nuan mansang nyerang, nuan enda tau enda ngangau ke bala kami. Pia ku Tutung madah ngagai Kedu Teruai. No udah tembu Tutung ke bejaku entadi de, alai Kedu pan enda berasai iya palu nyut dani nyi. Udah nya tadi baru iya nemu. Utai nya tadi mimpi bang udah ke ngeleda ari tinduk en tadi deh. Nyadi bala peturun kedu tu Lang Indang enggau bala iya ke pindah ari menua Batang Sekerang diatu mayuh netap di diau di menua Bawang Asan au di menua Bawang Asan Sibu. Lalu cherita mimpi kedu Lang Indang tu ditusui ke Niam Busuk anak Gerijih ari menua Entanak semak pasal betung ngagai Niang Benedik Sanding. Au. Nyadi jaku pesan aku ditu ai ngagai sapa kita ke bala tauka peturun tauka uchu sekali nya kanak tauka isan tauka ipar menantu niang busu anak gerijih tu enti nyema kita bisi ninga jerita ke ditusui ke aku tu ke ditulis aki tauka apai kita tu. Aku minta pemendar ngagai kita wai menyadi semua mansut kutai tu ba channel aku ditu ba YouTube aku ditu nadai nama nama ditu deh mina bida ya apai kita tadi ke benama busuk anak gerinih tu nusi ke tu cerita tu ngena jalai nulis. Lalu dipansut ka ba Google. Nyadi aku bujang pegari nusi ke jereta pai kita tu ngena chara audio lalu mansut ke iya ba YouTube. Kenya ke tadi au, bida iya mina mimit aja. Apai nuan nulis, aku nusi. Tang jerita tu ukai engku. Jerita tu enggau apai nuan. Nyadi minta bala peturun anak nuan ila enti nyema bisi ninga jaku aku tu. Aku minta pemendar, minta ampun ari punyung pala nyentuk punyung kaki aku laban aku nusi ke cherita apai kita tu enda dulu minta pemendar ari kita. Nama kebuah pia? Laban aku enda tetemu ke sapa tiris purih pantih busuk anak geringih tu, gerijih tu. Au, bendar aku ngiga, tang aku enda tetemuka. Nya alai, enti kita bisi ninga sada nyawa aku nyangap ditu, minta kita entadi whatsapp aku au. Berandau enggau aku, aku sengaja ninggalka number whatsapp aku ba ruang deskripsyen dia ambi kita tau nemu ngiga aku, madah kediri au. Minta ampun au, enti nyema aku tunyu dulu ngemansut kutai tu daripada ari ke minta mendar kita laban aku enda temu kita. Nyadi ko aku tu tadi, enti aku ngemansut ke ditu, tentu kita nya bisi ninga utai ko aku tu baru kita nemu ngiga aku. Lalu madah ke diri, sekali ke uchu, icit, anak iya kini au. Tang siti tuju aku ngemansut ke utai tu wai menyadi semua agi kita ke bisi ninga positif au. Laban. Rebak nembiak baru baka aku tu ke ada taun ba generasi taun dua ribu dua ribu ke atas tu mimit nadai meh nemu cherita tu enti enda ditusui ke aku enti enda dipensutka aku ba ditu au pia iya au nyadi nya ku aku tadi ukai tuju ke negatif tu tuju ke positif aku bekunsi ku utai tu au laban ba youtube iya enda nemu lenyau au. Nyadi, perila lusa enti anak kitai uchu ichit kitai perila lusa deka ngiga, deka nemu sejarah lama sapa ke reja berani, sapa ke dulu mungkal menua. Nyadi ditu sida iya nemu ngiga ila au. Nyadi nya aja jaku penerang ari aku au, cherita ke dikongsi ngagai aku ngagau kita eh enggau kita semua nya becherita kati nama nya tadi reja berani kitai ke benama Kedu ke bensumbar Lang Nginang tu tadi au. Nya aja asai ke aku. Terima kasih semua laban kita udah ninga nyentuk sampai ambih anang ingat bekunsi ke utai ke manah ngagai orang. Anang sesekali kitai bejai ke pangan diri. Tuchum-tuchum selalu nya aja ari aku Bujang Pegari anang ninga sigat semat selalu. Bye bye.